Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Transport Malta, Mapfre Middle Sea, Esprit Yachting, Mediterranean Yacht Sales Limited, Rolex,

Ħdejja illum għandna lil Anna Rossi li hija President tal-Malta Sailing Federation, però hija wkoll l-organizzatriċi ta' dit-tellieqa. Anna, l-ewwel nett nirringrazzjak talli aċċettajt eh, din l-intervista. Anna, ehm, x'inhi l-istorja wara l-Malta Euromed? Um, Il-Euromed International Regatta bdiet 16 sena ilu. Aħna um, il-Malta Young Sailors Fil-bidu kien ftit hekk, ftit tfal ta' ġenituri akkaniti fis-sailing u ddeċidejna li nagħmlu din l-regata internazzjonali biex nagħtuhom iktar exposure. U bdejna l-ewwel darba b'għoxrin tfal minn l-Indja, stranament hekk il-bogħod, u minn Istanbul, mit-Turkija. U kull sena tikber, tikber, tikbar, illum dis-sena għandna record entry ta' 200 um, Optimist Sailors u Laser Sailors minn 16 il-pajjiż li għalina rekord kbir għax aħna grupp ta', ta nis um, volontarjat. Da kollu xi jsir bil-volontarjat. Hemm nies li jaħdmu, għandhom xogħolhom u fl-istess ħin imbagħad irridu nagħmlu dan ix-xogħol. Huwa exposure kbir għal tfal tagħna u tpoġġi l-Malta fuq il-mappa, hux vera? Huwa contribute kbir għall-sports tourism. Għax aħna ovvjament nis jiġu bil-katamaran, nis jiġu mill-ajruplan, il-lukandi, ehm, l-ikel, l-entertainment, da kollu jikontribwixxi lej il-sports tourism. Oltre hekk, dawk it-tfal li li żar tfal li għadhom ma bdewx jisifru u jikkompetu kontra tfal um, um, barranin jistaw jagħmluha mingħajr ma jitilqu minn Malta. Hija organizzazzjoni kbira għax inti oltre t-tfal li jiġu minn barra għandek is-safety on the water, għandek ir-race committee, għandek il-ġurija internazzjonali. Fuq l-ilma, fuq l-art trid tippreparalhom il-lunches, trid tagħmel il-launching area, ġġib il-boats minn barra, Jiġifieri hija organizzazzjoni ta' ħafna xhur u ta' ħafna xogħol. Għandna però
is-suċċess wara dal-kampjonat, jiġifieri n-numri biex telgħu hekk u speċjalment iktar minn numri il-pajjiżi, kif ilħaqtu dal-pajjiżi kollha?
Jiena naħseb illi peress li t-tfal tagħna uħud minnhom jsiefru u jmorru international events, u qegħdin jagħmlu qegħdin jġibu riżultati eċċellenti meta tara illi Victoria Schultheis fil-Europeans ġiet it-tielet fil-sezzjoni tal-bniet hija ħaġa prestiġjuża ħafna għal pajjiż żgħir bħal tagħna għax daw aħna rridu kull darba li nsiefru rridu naqbdu ajruplan Nikru l-boats, ġifiri aħna spiża kbira biex immorru, mentre il-klabs barranin anka bejnietom għandhom kompetizzjoni. Allura jmorru bej klabb u ieħor dejjem jipparteċipaw, iktar jipparteċipaw f'regattas internazzjonali. Allura għandhom iktar exposure. Għajmi ġibna riżultati tajbin fin-2014 kellna ħafna riżultati tajbin. Allura, ovvjament, ehm, il-barranin jaraw MLT mal Malta u jgħidu għara ah, daw, daw jieħdu għan bis-serjetà. Mbagħad oltre hekk, oltre riżultati, aħna meta niġu bħala hospitalità Maltija hija magħrufa It's very friendly event, jiġifieri nagħtuhom ħafna, il-lukanda, jiġifieri għandhom ħafna x'jagħmlu fil-lukanda, jilqgħuhom, aħna nilqgħuhom, oltre hekk il-pajjiżi fejn għandhom ħafna kesħa bħall-Svezja, n-Norveġa, il-Ġermanja, s-Slovenja. Hawnhekk sajf għalihom, jiġu hawnhekk qegħdin jbaħħru u jtellqu ġewwa bajja, bajja b'bellezza. Ġifieri għandna ħafna vantaġġi, imma għal dan-numru, għal das-suċċess, ilna naħdmu das-snin kollha, jew das-snin kollha. U jkollna ħafna, aħna norganizzaw ukoll ħafna clinics matul is-sena. Allura daw il-coaches li jġibu il-clinics hawnhekk, Huma ġejjin lura għal dil-kompetizzjoni. Għandna n-numri telgħu sostanzjalment. Però inti tara xi inkwiet b'dawn in-numri kbar, jiġifieri ikun hemm xi darba meta intkom tidu tgħidu isma' aħna nistgħu nwaqqfu l-entries għal pereżempju 150 u daqshekk jew inkella iktar ma jiġu merħba bihom? Aħna bil-fors rridu nalquha, infatti l-event hija maluqa. Għanna mitej u ehm, biex din għamluha suċċess irridu naħdmu it-triplu tal-li naħdmu is-soltu. Hemm responsabilità minn naħa tal-organizzazzjoni, mill-Malta Young Sailors Club, il-Race Committee eh, għandha hemm responsabilità kbira biex tmexxi t-tlielaq sewwa. Hemm il-ġurija li jridu joħorġu wkoll u jaraw x'inhu għaddej fuq l-ilma u li r-regoli huma kollha sejrin sew. U mbagħad hemm ħaġa oħra, aħna għandna bżonn ħafna nies, għandna bżonn ħafna nies volontarjat, għandna bżonn id-dgħajjes fuq l-ilma għas-safety, għandna bżonn ir-race committee boat, għandna bżonn nies fuq l-art biex, dawk kollha jiswew il-flus, jiswew il-flus u anzi dis-sena konna fortunati illi għandna l-Middle Sea Mapfre li huma l-main sponsors tagħna. Il-bqija, oltre hekk, kollox jsir minn ġol-club. minn ġol-klabb u taf inti tibda tagħmel budget int bħala klabb imma mbagħad hekk għandek bżonn dgħajsa żejda imħabba safety trid toħodha, inti sa tajt le għax jiena għamilt budget tek. Eh, ġifieri ħanaraw kif ħamorru, sena hekk naraw illi it's beyond our means. Mitej ikonna nal-qwa qabel is-sena l-oħra. Ħasra Diġà rrifjutajna parteċipanti imma l-manpower jidhi li għandna. Jiena kuntenta ħafna li pereżempju ex Optimist Sailors li bdew il-klabb li llum għandhom 28 sena, 30 sena, ħa jiġu lura biex jgħinuna, kollha taw kelmthom li ħa jiġu jgħinuna. Għandna ħafna ġenituri li ħa jgħinuna, għandna nies minn barra ħa jgħinuna. Issa nisperaw li we put it all together u tkun suċċess bħalma kienet kull sena. L-importanti huwa is-safety u li nagħmlu t-tlielaq tajbin.
Għandna sponsorship. Għaliex sponsor għandu jħares lejn l-isport tal-qlugħ u partikolarment lejn dinghy sailing? Ah, jekk aħna, aħna l-ewwel santa ħaġa, aħna iżola. Ġifieri il-baħar huwa investiment tagħna fl-isport. Eh, allura, di l-ewwel ħaġa kif qatt qabel, sports tourism. Għalfejn m'għandniex ikonna il-backing u rigward sports tourism. min-naħa tat-turiżmu iġġib ħafna u ħafna nies. Għax ġa, pereżempju, jekk iġġib tim ta' sport fejn m'għandhomx qegħdin għaxra tnax, qegħdin inġibu aħna mitej tifel u tifla u dawn it-tifel u t-tifla jġibu 'l ommhom, 'il missierhom, ġieli n-nanniet, ħuthom, jiġifieri di minn 200 jsiru 400, 500. Jiġifieri biex insibu sponsor huwa dejjem diffiċili għax mhuwiex spectator sport. U ġvera, ma tħallx tħoss stadium, ma morx fuq tennis court biex tarahom daw, daw trid toqgħod bil-binoculars fuq il-blat u tarhom jekk int interessat. Allura sponsor jsibha ftit diffiċli biex jisponsorjana. Għalhekk napprezzaw il-fatt li l-Middle Sea Mapfre ħa jisponsorjawna dis-sena. Ovvjament huwa l-fatt li l-bniedem warajh huwa sailor hu stess, allura japprezza l-fatt u x-xogħol li qed nagħmlu biex nintroduċu t-tfal għax dawn għada pitada huma It-tfal li rebħu l-Middle Sea Race foqati jbaħħru fuq boats oħrajn, jtelqu fuq boats il-kbar u jirrappreżentaw Malta madwar id-dinja. Anna, semmejna sponsorship. Imma intkom bħala organizzaturi x'tagħtuh lura lill-isponsor? L-ispons,
pereżempju, il-dokumenti kollha, notice of race, il-sailing instructions, kollha għandhom il-logo. U mbagħad il-boats għandhom l-istickers. Kull ma nagħmlu reporting fuq in-newspaper ħajkun, infatti l-event jisimha l-Middle Sea, Euromed Middle Sea Map Fair. u l-logos qegħdin kollha hemmhekk. Intajru l-bnadar tagħhom, ġifieri t-t-shirts kollha, allura daw tfal dejjem jilbsuhom it-t-shirts, dak hu li nagħtuhom lura. U exposure fuq il-gazzetti, fuq it-television, that is, that is about all, ġifieri. U kif qed ngħid, il-bniedem huwa akkanit fis-sailing allura It's, it's a very good um, sponsorship.
Għajt, għanna l-axar ħaġa appell dati u appell l-nis biex forsi jiġu jaraw x'qed namlu. Jien l-appell tiegħi huwa l-ewwel ħaġa li l-minu interessat fil-burdija. Jiġifieri anke m'għandekx tfal, Jien l-appell tiegħi huwa, ejjew, għinuna, għandkom dingi, ejjew, għinuna. Żgur tieħdu pjaċir u sodisfazzjon taraw dawk it-tfal fuq id-dgħajjes. Ġifieri min hu interessat fis-sailing, jiġi jgħinna għandna post għal kulħadd. Tieni ħaġa, nappella lill-pubbliku jiġi jara daw it-tfal kemm huma kapaċi. Kapaċi għax tfal żgħar, tfal żgħar minn seba' snin. u l-event ħa ssir fil-satax, fl-għoxrin u fl-wieħed u għoxrin ta' Diċembru minn filgħodu sa sa wara nofsinhar, mill-għaxra ta' filgħodu sal sal-tlieta ta' wara nofsinhar. Tistgħu tarawhom għax qiegħda fil-Bajja tal-Mellieħa, ġifieri fuq naħa waħda jew fuq oħra tarawhom. Tiġu fuq il-bajja fid-disgħa ta' filgħodu tar taraw jar tarawhom jarmaw id-dgħajjes. Jiġifieri nappella, is-Sibt u l-Ħadda, weekend, ejjew U araw dawn it-tfal kemm huma ddedikati u kemm huma kapaċi. Nirringrazzjaw lil Anna Rossi, nirringrazzjaw il-Malta Young Sailors Club talli organizzaw event bħal da għat-tfal. Nixtiqulhom kull ġid minn hawnhekk lil kulħadd u nappellaw lill-pubbliku biex fit-tielet ġimgħa ta' Diċembru jinżlu sal-Bajja tal-Mellieħa u magħna jsegwu dawn it-tlielaq.

Il-Viking Sailing Club kienu u għadhom klabb strumentali sabiex jintroduċu t-tfal fl-isport tal-qlugħ. Ħdejja għandi lil Gerald Portanier li huwa l-Commodore tal-Viking Sailing Club. Gerald, l-ewwel nett nirringrazzjak talli aċċettajt din l-intervista. Gerald, jiena rajt Facebook post tiegħek fejn inti għadt li Chris Poulton se jagħmel eh, rekord, se jipprova jistabbilixxi rekord bejn Sqallija u Malta u biex il-fondi jmorru għall-klabb. X'se tagħmlu bihom dal-fondi? Il-Viking Sailing Club bħalma għadt tajjeb inti, waħda mill-funzjonijiet l-iktar importanti tagħna huwa li nintroduċu l-isport tal-ibburdjar lit-tfal. It-tfal minn kull livell u minn kull imkien ta' Malta. Sa aħna xi għaxar snin ilu kellna premises Hay Wharf u s-sena li għaddiet ġejna evicted għax kien hemm bżonn għas-sigurtà nazzjonali. Ġejna mogħtija premises ieħor ġo Hayworth stess u l-fondi primarjament għandna bżonnuhom biex aħna nirristrutturaw dan il-premises li bħalissa mhux qiegħed fi stat li jista' jintuża. Bħalma għedtlek il-fondi ħa jintużaw biex nirristrutturaw. U ikoll hawnhekk ħa nirringrazzja ftit lil Yachting Malta li permezz tagħhom diġà ħadna ammont ta' fondi biex ikun nistgħu nibdew daw ix-xogħlijiet, fil-fatt ix-xogħlijiet bdew, u anki l-Royal Malta Yacht Club li bħalissa qegħdin jihhostjawna fil-premises tagħhom ta' Xbiex biex aħna fil-fatt dis-sena stajna narġgħu nibdew l-iskola tal-ibburdjar through il-Kunsill Malti tal-Isport. Għandna pedament tajjeb. fejn aħna kombinazzjoni sena u nofs ilu konna xtrajna tmien dajes ġodda tal-klassi Topper u anki konna batna sejler minn tagħna li kien jitrejnja magħna jikkompeti fil-World's eh, Championship eh, ġewwa Wales. Dan kollu waqaf, issa nispera li ftit iż-żmien ir-rota tarġa' tibda tdur, nerġa' nibdew nużaw daw id-dajes, naqlawhom minn ġo storage Għandna d-dgħajjes l-oħra wkoll u narġgħu nibdew anki nikkompetu f'Nationals u Malta Ranking Events nagħmlu r-regattas tagħna kemm għad-dingiż li huwa l-funzjoni primarja tagħna u anki għal jottijiet fejn diġà bdejna fil-fatt norganizzaw xi tlielaq.
Gerald, għandek Xi appell lill-awtoritajiet, lin-nies, lil xi sponsors, xi ħadd li qed jisimgħek bħalissa?
Lill-awtoritajiet l-appell tiegħi huwa komplu bil-programm ta' Anti-Obesity. Dan huwa sports. Aħna s-soltu hawnhekk ġieli ġbarna mal-40, 50 tfal fejn mhux biss ngħallmuhom l-isport tal-ibburdjar imma jitgħallmu teamwork, rispett lejn il-baħar u rispett lejn xulxin. Appell lil kwalinkwa sponsor huwa li jkun jista' jgħinna biex aħna nirristrutturaw malajr kemm jista' jkun u nerġgħu niġu fil-livell li konna. Nirringrazzjak ħafna ta' din l-intervista. Aħna minn Nozz se nkomplu nsegwu l-progress li qed jagħmlu l-Viking Sailing Club. u nixtiequlhom kull ġid. Il-ġimgħa l-oħra, fuq il-Facebook page tal-Viking Sailing Club deher appell għall-għajnuna għaliex Chris Poulton li huwa membru tal-Viking Sailing Club se jagħmel crossing bejn Sqallija u Malta fuq Laser Sailing Dinghy biex jiġbor fondi għall-club. Ħdejja llum għandi lil Chris Poulton li se jagħmel din il-crossing. Chris, l-ewwel nett nirringrazzjak talli aċċettajt din l-istedina. Issa, il-motivazzjoni wara din l-idea li għandek, minn fejn ġiet? Il-motivazzjoni huwa bażikament li biex niġbor fondi għall-Viking Sailing Club. Il-klabb kif forsi ħafna nies jafu ġew evicted mill-premises tagħhom xi sena ilu minħabba l-proġett tal-Forzi Armati u għandhom bżonn ħafna fondi biex jerġgħu jibnu dak li kellhom fil-passat. L-idea bażikament mhijiex ġdida, l-idea oriġinarjament oriġinat fil-1980 meta missieri Jeff kien għamel l-istess crossing fuq l-Azore ukoll minn Stqallija għal Malta. f'temp ta' 20 siegħa u 10 minuti. L-appell tal-ġimgħa l-oħra kien propjament għal dgħajsa u għal ftit għajnuna. Sibtu din l-għajnuna? Eh, mux tal-li sibna lajnuna, tal-li fi żmien 10 minuti tal-post fuq Facebook eh, kien hemm membru tal-klab eh, li offra li jiġi biljot tiegħu biex itellana sqallija u jeskortani lura lejn Malta fuq il-laser. Ehm, u fi ftit minuti wara dak kien hemm membru ieħor tal-klab illi joffru purament li jsellif lil-laser tiegħu. Issa, laser mhix eżattament l-iktar dgħajsa komda biex anki tagħmel siegħa fuqha. Aħseb wara li tkun fuqha għal 20 siegħa. It-training minn meta se jibda u x'inhuma d-dati tiegħek, it-target date tiegħek biex tagħmel din il-crossing? It-training diġà beda fil-fatt. It-training fiżiku diġà beda. It-training fuq il-laser għandu jibda fi żmien ġimgħa tgħid lil ġimgħa t'oħra. Bħala targets qed nimmiraw għall-aħħar ta' Mejju jew bidu ta' Ġunju tas-sena d-dieħla. Għandek xi appell? Appelli hemm. Appell għal daqs għajnuna huma diversi. L-ewwel ħaġa għandi bżonn huma ftit spares biex nġorr miegħi għal-laser. Jiġifieri jekk hawn xi ħadd li għandu laser dingi li forsi jista' jsellifli xi spares, luħ, mass, center board, rudder, anything li għandu x'jaqsam ħlief il-ħall ovvjament, noħodhom miegħi bħala backup. Appell ieħor ovvjament huma lill-awtoritajiet biex jgħinuni niffaċilitaw il-permessi u d-dokumentazzjoni li hemm bżonn għaliha dil-event. U ovvjament appell lil kwalunkwe bniedem li jista' jagħti xi forma ta' donation għal dil-event biex ngħinu l-Viking Sailing Club.
Chris, għalissa se tagħmilha waħdek. Jekk jiġu Lazers oħra u jgħidu, isma', ħa nagħmluha miegħek. X'tgħid? Bil-qalb kollha. The more the merrier, anzi pjuttost ngħinu l-xulxin, nittrejnjaw flimkien u nagħtu kuraġġ lil xulxin.

huwa vast ħafna. Biex nibdew għandna l-aktar ammont ta' regoli u biex inkomplu għandna ammont enormi ta' kampjonati kemm kontinentali u anke mondjali. Dan huwa għaliex għandna ħafna klassijiet ta' dgħajjes diversi. Dan l-aħħar kont qiegħed inħares mill-viċin lejn il-klassi li ffurmat ruħha pjuttost reċentement, il-klassi GC32. Din hija dgħajsa magħmula mill-carbon fibre, Hija twila tnax-il metru u wiesgħa sitt metri. Hija katamaran, jiġifieri għandha żewġt qxur. L-arblu tagħha li jdur huwa twil sittax-il metru u nofs. Għandha tliet qluħijiet, il-mainsail, il-qluħ ta' wara li jkopri sittin metru kwadru, il-jib, dan il-qluħ huwa dak ta' quddiem li huwa ferm iżgħar u jkopri tlieta u għoxrin metru kwadru, u mbagħad il-ġenikar li jintrema quddiem meta d-dgħajsa tkun niżla mar-riħ li jkopri d-90 metru kwadru. Id-dgħajsa, inklużi t-tliet qluħijiet, tiżen kollha kemm hi 950 kilo biss. Din id-dgħajsa twieldet f'dik li ngħidulha l-era l-ġdida tal-qluħ, jiġifieri fl-2013, meta l-America's Cup telqu fil-bajja famuża ta' San Francisco b'dgħajjes simili iżda li kellhom tul ta' 22 metru. Id-disinn ta' din id-dgħajsa kien spunt mill-America's Cup, bid-differenza li l-klassi GC32 huma dgħajjes ferm iktar sempliċi u għaldaqstant ferm iktar affordabbli. Id-dgħajsa tiżarma malajr. toqgħod u tinġarr ġo kontejner jew fuq trejler normali. Waħda mir-regola tal-klassi hi li sakemm il-qluħijiet ma jġarrbux ħsara irreparabbli, kull dgħajsa tista' tbiddel qluħijiet darba fis-sena biss. Il-GC32 hu każ fejn it-tradizzjoni ngħelbet mit-teknoloġija, f'kull sens. Dgħajjes li m'għandhomx kontrakarina iżda li għandhom isa ġwejnħa li tinżel fl-ilma u li għandha l-parti t'isfel li hi mdawra. F'seba' nodi tar-riħ dawn id-dgħajjes jibdew jogħlew sakemm jinqatgħu mill-ilma u litteralment jibdew itiru. Kif jinqata' mill-ilma jibda tiela' l-veloċità u dawn huma kapaċi jtellgħu veloċità daqs il-catamaran li jaqsam għal Sqallija, Jean de la Valette. Dawn huma dgħajjes li kapaċi jtellgħu 40 knot. Ovvjament, bir-riħ biss. 40 knot fuq l-ilma, bl-użu tar-riħ biss hija veloċità rikmarkabbli. Iżda, għad jiġi żmien fejn il-baħħara, kif jidraw id-dgħajsa ftit iktar, jibdew itellgħu d-dirattura iktar veloċità minn hekk. Bħalissa hemm ħames timijiet li qegħdin jiffurmaw parti mit-tour, jiġifieri li qegħdin itelqu b'mod kostanti, Hemm però żewġ dgħajjes oħra li qegħdin jinbnew bħalissa u għaldaqstant seba' GC32s itelqu fuq l-ilma żgur ser iħallu impatt pożittiv ħafna. Tajjeb ngħidu li d-dgħajjes jinbnew Dubai minn Premier Composite Technologies li jispeċjalizzaw fl-użu ta' carbon fibre kemm għall-industrija tad-dgħajjes kif ukoll f'setturi bħall-arkitettura, karozzi, ferroviji u anki ajruplani, fost l-oħrajn. Din il-klassi ttellaq ftit li xejn bħal klassijiet oħra bħat-TP52, bħall-RC40 to 4, jiġifieri Jagħżlu ħames destinazzjonijiet, jittrasferixxu ruħhom u jtellqu tlielaq qosra kull jum għal erbat ijiem il-fila. Bil-kondizzjonijiet li għandna Malta hemm possibiltà li jekk jirnexxilna nħajruhom jiġu, ir-rekord il-ġdid tal-veloċità jintlaħaq hawnhekk. Aħna beħsiebna nkomplu nsegwu din il-klassi għaliex kif rajtu hija klassi attiva, eċitanti u moderna li fiha hemm ħafna interess fuq bażi internazzjonali, saħansitra anki mill-media.